Bus me cito Kitgum. Bus eni mono bua cawa adi? Apenyo ki kiniga. Umarra otema obedo cok kun tye ka neno ki i wang ot. Ka wang ceng me odiko kono tye ka caro kwayi tic mapatpat ma tye woko. Otema obwunyo. Bed mot. Wun jo ma wua ki i lobo ma woko, i polo kare wuroyo jamiwu aroya. Bas eni kibedo ka wacci ni a i cawa aryo ki kome me odiko, kun bedo dong cawa adek ki nucu me odiko, dok pud pe tye kit lanyut mo keken ni dong wubia ki kany. Ka bas opong, wutema tito, ci waa. Aour Kampala nino abic mukato angec, dok abedo ka bedo bot nera Alfred ki ni luotte. Wabedo ka lego pi oo ni kany maber. Uncle owaco kit meno i kare me jolla. Gilego pi jami weng, pi cam man ma wabicamo, pi litino me kato peny. En onen calo cwinye otur tutwal i kare ma atitte ni an pe acito i ot lega ki London. Omyero ilegi, en owaco. Labongo Yecu i rwenyo, dakone Joyce obwunyo. Bin, nen calo kec tye ka neki. Wacamo ki dwon TV ma winye manok nok i ngewa. Cawa oromo pi loko angeya me cawa adek. Nera oketo loko angeya mo i kom kwena me to pa wel dano abiro ma otimme i awano me bas. Ludereva maraco. Ento ocako lok ki miti pi yub mo me yomcwiny ma kilwongo ni nyege nyege. Obedo lutim abor keken, med ki co ma buto ki co wadigi. En oloko kumeno ki cac. Ki berre, Joyce oneko TV. Wun jo-ni wucamo cam manok twatwal. En oloko kun neno cuwanna ka opor ki pa otema ma opong wa malo. Otema onyero. Omyero wami ocwer kong ma pe odok cen London. Orwone odiko ma aco. Anongo Joyce tye ka yubbe me kato woko ki gang. Acito i cuk ka nongo layata mo. Bin, abinyutti kabedo mogo. Wawoto i gudu ma opong ki apwa ki bur ma gologolo ma kot olwoko med ki mutoka. I kare ducu ka mutoka ongweco i wiye ci apwa tinge malo. Pe otero kare malac ci wao i cuk. Gucato jami weng ki atabataba matino, ma ladyere, ki madongo. Joyce ocako laro wel ki lucat wil pi wel atabo lapim madit-ti. Pe aniang gin ma gubedo ka loko pien gubedo ka lok ki leb Luganda. Tam wiya oringo i kom nyanya mo ma obok mabeco ma onongo tye i wi meja cat ma lubo man. I nge kare manok, awinyo nyero. Wegi cat mogo dok onongo gitye ka cimo tung bota. Alokke ka neno latin awobi mo ma kome ojot ma ocung i ngeya. En otimo lanyut me camo dek. En mito ni iwille biskuit, lacat wil mo macok owaco, ma obedo ka cimo lacat ma woto awota ki wil ma otingo adita ma opong iye ki biskwit, welle adi miya abic aculo. Wegi cat gunyero i kare ma awobi-ni ocako yeco pot pakette ata ata. Enoni magezi, Joyce owaco. En layela, ento pe wano dano. I kare ma wadok gang, Joyce omiro tutwal ni giyet layata kacel ki latin anyaka ma nyinge Aida, laticce. Wun co konywu pe tutwal i jokon, en owaco. I dyeceng anongo gubedo kacel i te ot ma opong ki bongo alwoka. Amito tutwal miyogi kony. Onongo aolo ki bedo nono ka neno TV i dyeceng. Pe kimiti Joyce oye ni akonygi ki yero bongo. Wutema i kare ducu wek okalam i jebane, en owaco, dok ngut catine i kare weng bedo col okato. Koko gin mono obedo ka katti ki i kin bongo ma odure i nyima. Ayenyo, ci atuggi nongo cim cut. Onongo obedo cim iPhone six ma cal ki mega-ni. Kwena ma onyutte i wang cim, Waneno i kare ma cokcok i moo kic ca. Anyero ci acwalo cwim bot Joyce. En nen calo tye ka kuro rwatte ki anyaka mo malyet. Joish oneno cim ci oroyo jebane, en pe obwunyo. I wang otyeno eno-ni, aniang ni Ankol Alfred pe obidwogo gang pien obicito i cafari mo me biacara. Pe bene aneno tema. Joish owaco ni en tye i univaciti ka tyeko kwan ma pud peya kare me yweyo cakke. I kine ma ceng cabit oromo, Ankol Alfred onongo dong odwogo dok en owaco ni omyero aribbe kwedgi i ot lega. Ot lega onongo opong twatwal i kare ma wao kunnu. Ento Anko Alfred olo onongo kabedo i anyim dok bene onongo kimiye tic me kwano but jiri ma tye i Baibul. Wan jo mukene-ni wanongo kabedo angec me i ot lega. Piny onongo lyet, ento iya obedo yom pi yamo angec ma obedo ka kodo ki i wang ot cok kweda. Reverend omiyo pwony i kom bedo ki mar i kinwa med ki tero wat ma tye i kinwa ki wadiwa macalo gin ma pire tek. I nge pwony, Anka oa malo ka kwano jiri ma kikwanyo i kom Lot i buk me Acakki i Baibul. En otyeko ki cayo dok ki kwero yub me nyeganyege, yub ma cwako tim abor ki buto i mit i kin co ki co. jo mugure gudongo cinggi pi nyuto pwocgi. Tin ceng baraja, dok an wan otema pud watye ka kuro a pa bas. Tika coron mo tye? apenyo kun dong atye ka yenyone tutwal. Abedo ka mato pii ma dwong odiko weng. En ocimo ka mabor wa i gwic pa bas park. Ka onyero kun arado lok ki cwer cwiny pi twon bor piny ma omyero awoti. Tye iye coc ma kicoyo ki cing i ka donyo pa ot coron, ciling miya aryo pi donyo. I kare me dok cen i bas, abedo ka wot mot agonya kun abedo ka ngiyo jami mapatpat ma kitye ka cato. Jo ma woto ki cat gitingo kwayi jami mapatpat i wigi dok gipyem ki cat ki dwon malongo pi mako wang ki tam pa luwot ma tye i pak. Lyeto pinye dong tye ka doko tek ma pe kanye, dok onongo atye ka neno Soda mangic tutwal ci cim ma tye i jebana ocako kok. Obedo kwena ma oa ki bot otema. Tim oyot, bas dong cok a. Abwunyo pi kit ma jami lokke kwede. Angweco tung ka ma bas tye iye ci adonyo i kar ma direva tye ka dwoyone i kin lwagi bas ma ogure. Otema onyere i kare ma apoto abedo piny i ngete. I nge lwak koko ma ebedo kwede, Ka dok onongo i cok king bus, en tye ka coyo kwene cimme, cim Samsung.